कहू ने अयली तऽ अहाँके मम्मी सब पापा सब नहि देखलक हँ? हमरा केओ नहि देखलकै अहाँ बढ़िआँ जकाँ एलियै कि नहि एलियै हाँ हम तऽ बढ़िया जकाँ अयली वैसे भी बुढ़बा बुढ़िया घर से जाके मोने नहीं करते रहे तो कथी करिए एहि बाहरसँ फोन उन करिए कि नहि करिए करे है कहियो काल करते रहे ओकरा कोन मतलब सुनू ने हाँ कहलियै एकठाम मेला लगलै चलबी देखऽ लचर न ऐसे भी देखे छियै उ चल गेले बाहर जहिया से बियाह करलके तहिया से कतौ नहीं घुमाबे अहीं रहे छली सहारा से घुमाइयो दे तो छी हम छी यहाँ के घुमा वाला केला टेंशन करी छी सच में हमरा घुमा देबे ना आ जब तक अभी एतऽ अहाँके घुमा देब अहाँ जे लेबै से हम अहाँके दै छी कि नहि दै छी कहू हां आँय? अहाँ कहने रहलियै मोबाइल लेने आबऽ बड़का वाला मोबाइलो लऽ के अयली हँ मालूम है देखियो मोबाइल सच में लकायल छियै ए तोरी के अहाँके मन कथी देखियो इहे मोबाइल आब अहाँ के हमरा से बतियाए में एको रति टेंशन नहीं होते आराम से वीडियो कॉलिंग पर रात के जब बुढ़वा बुढ़िया के सुत माय के कितने सुंदर मोबाइल है हां रात के आयो हमर शादी भले तैयो अहाँ हमरा कते चाहै छी अहाँ के दिल में बसेने छी हम से नहीं बुझी छी अहाँ कहले हमरा से बियाह कहलु त अहाँ नहीं केली ए, छोड़ू ना हटाओ ना आप भगवान ऊपर वाला एकरे हाथ में सौंप देल कही तो तैयो हम अहाँ के साथ छी कि ना हां अहाँ के साथ छोड़ लिए कहियो हाँ? ठीक है। जब अहाँ बुलाबै छी या केकरो साथे समाद पठबै छी हम अबै छी कि नहीं अबै छी हाँ ये अपन सबके अड्डा है हैं सब बात बुझबे के लिए के लिए कथी सब खाना में बनेलिए खाना में बनेले दाल भात आलू कोब की सब्जी आरो आरो कथी आलू के तरुआ बनेलिए खेबे खाना हमरा ला लगे नहीं लिए देखियो हम भुलाए ए गेली तूरी के भुलाए के नहीं बात है आ हमरा कह देली तो बुझी पेट भर गेल ठीक है बुझलियै? एहन बात नहीं चलू घरे खाना खा सके छी घरे जो- बाप रे घरे जो भी तो सब आदमी देख लेते गांव घर में हल्ला भ जतै हाँ से तो अभी एहन टाइम पर बुढ़िया होते लेकिन हम अहाँके बता दै छी सुबह के नहि बुढ़िया चलि जाइ है मतलब खाना उना खा कऽ भरि दिन चौरी में रहै आ काम धंधा कऽ कऽ तीन चारि बजे चलि अबही तीन चार बजे चलि हाँ अबै तऽ हम कहियो फोन कऽ कऽ मंगायब तऽ अहाँ चलि आयब देखो कते बढ़िया के हम रखे छिए पुआर

चढ़बै छै आ देखो तऽ बाप रे देखो एक तोरे दू दू गो बोझा ओहो बोझा लए गेलै अगर तोरा सएके भए जेतौ बेमारी अगर बाबा सिर उखड़ि जेतौ बोली हमर से लहर लए जेबी दोसियाके बेटी छै ने तोर बाप मरि जा देखो दे- तोरी बाँके कथी खुदुर खुदुर कर रहल है केना फुथुर फुथुर करि रहल लागे है छोरा मोगी है तो छोरा छोरी जा छै जा छै देखल के तऽ बुझा यार के हमर कुट्टी चोरबै लए आयल छोरा मर्दाबा सब आइ तक ओकरा चाम खींच लेबै आइ आ चाहे मौगी रहे चाहे छौरी रहे ती चाहे चौरा रहे ओकरा जे हाल ने जे करबै चाहे खाली बलमुआ हो सजनमा हो तोहर से प्यार हो गइल सजनमा हो तोहर से प्यार हो गई सुनै छियै बाप रे बाप एते सुंदर अहाँ गाना सुना देलियै वो हमरा पता है लेकिन हम भूल गल छी तोरी के भूल गेली तब प्रेमी के देखिए नहीं त याद पड़े रही बचपन के प्रेम। केला हौस लगे था केला? ओहि दिन ना स्कूल में गाना जे सुनबैत रहलियै सब हमर नाम ले छले यो अहाँ सब के- याद अबे अहाँ के सहेली केना कंप्लेन कऽ देलक सर के पास तैला हमरा छाती फटी हम्म, ओने तो जल्दा वाला जेते रहते ना अरे तोरी जी बाँह के स्कूल के प्यार याद आ रहल हो आ आ वो हमरा कुट्टी के धांग रहल छी तू रुक रुक देख एक रति छौरी के लाज होइ छै हैं? अब अब छौरो के देख तऽ केना पटकने है छौरी के हैं?

आ ना छ ठीक हो सही नंबर दली न घर के हाँ। आ सार नहीं सही है तो तब तो हम करो हाँ उठा के आ हेलो देखा हेलो हाँ के छिया हाँ, के छथिन? नाम छिए कछुआ बुढ़वा अच्छा कछुआ बुढ़वा हाँ हम बोलथिन की भेलन बाबू कहलू बिल्ली का चिन्है छियै बिल्ली के हमर घरे वाला छै आके घर वाला हाँ अरे तोरी बाका तो देखियो ने की कर रहले आके घर वाला आके की करे छै कहलू आके घर वाला रासलीला करैया पूजा के रासलीला करे छै त हमरा कहाँ लगले देखबे ले आ देखे के आके हाँ त जल्दी आबू

तब भेंट करिया तू बाद में बुझली हमरा पट मार मारते हैं ते देखैया हम कथी बुदुर बुदुर हो रहल है औ कचवा चाचा डरवा पुतौ के गंगा सुंदर देखलिए ना ते द्वारा एकरा से प्यार हाँ हाँ दूसरो बहू के अपने बहू बना लिया बुझली दूसरो बहू के कन्या के अपने कन्या बना लिया दोनों बहू का बांट दिया